Zita rangu rinonzi Eunice Kapandura kana kuti VaMagumbo. VaMagumbo mutupo wangu. Ndinobva kuHurungwe, uh, mberi kweHurungwe, kuZambezi Valley, kwatinonzi Makorekore Gova. Kuti Korekore Gova zvinoreva vanhu vanotevera gova guru reZambezi. Uh, vanhu vanobva kuZambezi vanotevera Zambezi River Vazhinji vacho vane ushamwari nehukama kunyanyisa nemhepo yaNyaminyami. Nyaminyami imhondoro huru yekudunhu kwedu inonayisa mvura uye tinotevedza tsika nezvirango zvaNyaminyami zvatinoita kuti mvura inaye zvinoita kuti tizove atinoti maRain making people, vanyayi vemvura. Tiri vanhu tinoita mitambo nguva nenguva yekukumbirira, yekutenda chero zvainge zvangoitwa mudare remvura e, ndakaendawo kuzvikoro kuri kubatanidza zvinhu zviri pandiri sedunga munhu inini mukubarwa kwangu ndisati ndabarwa ndakunge ndakatonzi ndichazovepo nezita rangu rechivanhu randisingataurire chero vamwe amasiri hama dzangu zvino kuzosvika kwemakore matatu ndichisvika pa3 years Zvanga paine zvanga zvati netsei mumusha sezvinhu zvanga zvakataurwa ndisati ndavepo. Saka kubva pa 3 years kusvika iko zvino ndave ne 41 years. Tinoita mwaka nemwaka doro remumusha rinonzi doro ravatete vanogara pandiri. Zvakadaro mukugara amai vaamai vanguwo vane zita rechirungu iri Eunice iri. Ivowo vaive nemachira ekumusha kwavo ndokuuyawo padare rangu sasahwira asi matare andinoita ekukumbirira mvura semunaisi wemvura ndeemumusha mangu mana Madyira. Ndine chipo uh, chakati siyanei nevamwe pakuti ndinoona zvinhu ndisati ndasvika kunyange ndiri zvandakaita izvi Handina kufuka watingati mucheka wavatete, mucheka wavambuya, mucheka waani asi ndinogona kutoti ndichiri kumba ndichiziva kuti ndichazotakurwa nemunhu akadai achataura achidai zvekuti paanotaura munhu uye ndichingoti ah, ndozvanga zvanga zvichirehwa izvo e, ndinonge ndichiona kunyange zvinhu zvichaitika kunyange kuparara kwangu ndinoziva ndichaparara sei ndane makore anopfuura ah, makumi manomwe nemashanu kwaberekwazve umwe anenge inini anenge inini hauye ah, mwaka nemwaka pakuberekwa kwevana vemusha kwedu kwanouya kwapera magenerations ma atinoti four ndokudzoka kunoita mhepo iyoyo saka ndinoita basa ndakasungunuka nekuziva kuti ndinochengetedzwa zvakanyanya Kunyangwe ndirere, munhu achisvika asati abata gonhi rangu ndenge ndanzoti zvakati zvaenda neuku zvichibva neuku. Eh, kunyangwe zvinozobuda mumapepanhau, ndinoita kunge ndiri mumwe munhu anenge andiverengera manheru acho kana ndichiri kure. Nzvimbo dzakawanda raramo yangu ndakapotseswa nekutonzwa kuti ndinongonzi chibva pano chienda nzvimbo yausifanira kunosangana nemunhu akadai muchapesana. Eeh saka anonzi ma supernatural talents it's a supernatural gift inowanika kumatunhu akawanda kuzvitendero zvose kuma Juda kuma Moslem kuma Kristu zvose zvitendero nekuti mweya waMwari vanhu vakasarudzwa naMwari vanenge vaine zvipo izvozvo zvinozoenderana nekuti vaka socializwa sei kana vaka socializwa kuchivanhu Vanenge vave vanhu vechivanhu, vanodaro asi mudzimu wemumusha uripo zvawo. Inini ndasanga ndasati ndakwanisa kubvuma kana kuramba nekuti kana chitava makore matatu kana chikoro unenge usati watanga asi ndaive nemwaka yandaingonzi panovhara zvikoro ndotorwa dzongwa toenda kuchikuti kwaive nana mbuya mihanda dzongwa toenda kunhare dzongwa toenda kudande ndononzi ndinofanira kunobata mamera panonge pakaungana vanhu Handiti. Asi chandainzi, chandainzwa baba vangu vachigara vachitaura vaiti, Mwana wangu ndoda kuti uende kuchikoro. Hama dzangu zhinji dzaipoterwa, kunyange baba vababa vangu vaipoterwa. Dzakaita sei dzakafa dziine shungu nenyaya yekuti hadzaigona kumira kana mudare pane vamwe nenyaya yekuti unenge uchinzi hausi kuziva. Saka vaiti vaka- vakakumbirira vakakumbirira vaizonwa havo hwawa vototora voti, Iri, I want my daughter to be educated.

Unfortunately in some incidences vanhu vanga ndinavo vaitofa until zvazonzi uyu munhu mukaramba muchiti ngaaramba achienda zvekuenda noti achiri kumbopedza zvikoro zvichaenda nepapi ndokuchiitwa mutambo uya ndokusundidzira kwatosundidzirwa mombe mudziva kunzaiyo ari kuita asi ini nekuona kukura kwanga kwakaita dare iri

my role and that that's, that's supposed to be the role so you know not just me and a few others vari vamwe vachiriko kumusha who have remained mumbonga dzacho because the practice is still being done right now 2024 if you go to rungwe you look for chief nyamhunga vanotokurudzai kuti apa ndopatinoita misumo yedu yenyami nyami munaisi wemvura vanokuratidzai madzimambo variko nevamwe vachiri kutevedza

I, and I listen. The moment I pay my full attention, that person is experiencing some healing. ndisina kutomboti chindo ndikangokwanisa kuti ndakasiya zvimwe zvandikuita ndikuteerera iwe uri one wega unotora ah, but pane zvandakasangana nazvo but iwewo but um, I'm a very simple munhu eh, zvandikazowedzera kuti ndichishandisa makwenzi Inyaya yekuti ndakaenda kuchikoro neUniversity of Zimbabwe kunoita biomedicine, kudzidza hukama hwevanhu ne, nemiti igere pavari. Zvaive zvinhu zvekuti ndakati how best do I understand myself if I get into a forest trees give me messages kuti uyu unorapa chakati uyu unorapa chakati same way I get messages around people kuti ah

So it's a, it's a supernatural gift aiye and it's a blessing because unonzi vamwe ta ah, ukasa ukasakumbirira hazviendeke ukasamuka na three uchikumbira hazviendeke usikasaenda kuchechi ah, kungotaura kuti ndifite musociety mune vamwe zviri kwandiri kuti ndoenda kuchechi here ndoregera here vandana asi dambonono vari kutamba ndonzwisa zvavari kuita ah, hazvina Just like the rain, rain flows on the fields of uh, thieves, uh, murderers, prostitutes, what what. Mvura haina mugano. Mvura inongoda munhu ane personal discipline. Kuregerera. Daily acts of kindness. You have to be uh, kind and understand your purpose kuti kunyange pari papi you are there to remove pain from people you're there to give comfort nyangwe wanga uri moto uri kubvira mvura inosvikotonhodza vanhu nga vachifa nenzara mvura kana iripo vanhu vanogadzikana saka usi munhu unofanira kugara uchikakavadzana nevanhu ukaona padaro unofanira kusuduruka zvichingoendeka zvakadaro I'm a rainmaker and I'm a spirit medium. Ndiri svikiro Mbuya vekwana Madyira ndiri vaMagumbo, ndiri vatete mm. asi ah, ndiri munaisi wemvura okay. right. unaisi wemvura hunyanzvi zvakafanana ne, ne nevaiumbi vehari. Haungati chipo chehuumbi hwehari chakabva chete navatete vangu. Zvinhu zvinogona kudzidziswa mumwe munhu, asi zvakare munhu aifanira kunge asarudzwa nemhepo dzekwake dzototaura kuti uyu ndiye achaenda kunotigaririra padare iroro. Pavana panogara paitosarudzwa kuti ah, mwaka unoita kusarudza vana vanhingi, toda mwana wanhingi, zvichafamba zvakadai, zvichafamba zvakadai. Vamwe semazuva ano kwane kwane mafoni andizvo unonzwa munhu anotaura dambudziko rake vanhu anopiwa nhambawo nekuti vanhu andagara ndiinavo ini handisi munhu ano anoita zvemagurupu kuti vanhu vanotevera vachidai vanhu vanodii asi mubhazi ndogona kupinda mubhazi ndogara Ndotoziva kuti bhazi iri harisi kusvika kwariri kuenda. Eh, zvikonzero ndozvakati ndozvakati ndozvakati. Ndobva ndotopiwa kondakta ndogara naye pasi. Ndomutsanangurira kuti ah, madii kumira musati masvika pakati. Moenda muchidai, moenda muchidai. Zvese zvandenge ndataura zvinoita zvechokwadi. Vanhu vano vanochemera mbereko vaye vaye. Haa mbuya handisi kudii handisi kudii mumwe kungoti ndokumbira kuti unwe warm water makuseni kwemazuva matatu obva ati ah, but it was just water ndasungunurwa ndaane chi ndaane pamuviri thats how i work asi kana pane vamwe vanoti inini ndinoda kunyatsoona mushonga kuti nditendi Hongu, ndokwasa zvakare kuvabatsira. Nzvimbo dzandikanzvenga dzinotoita akakunakidza iyi hameno kana muchiziva Malaysia Airline yakanetsa 2020 I think 2010 iyo iya ndakaudzwa ndanga ndiri kuIndonesia Handiti ndiri kuIndonesia vandaifanira kunge ndakwira ndege iyoyi iya yekudisappear yaya ndobva ndanzi mira enda unotanga waita se wanotorawo mvura yekunoku ungangobuda munyika usina kuenda kumvura atonga kunza vanoda ko mvura yekunoku inobhowanika kupi ndasingatozivi anditi ana kudzwa ndege ichashaika ndobva ndatobhadhara unobhadhara ko kapotsa ndege vandatobhadhara mari yekuenda nendege yechitwo asi iye yataifanira kuenda naye still nenyaya yehameno zvainetsa pairi haina kuenda takatoitangira taitangira kudaro ndobva tatonzi tamukati zvikanzi takuita emergency landing Makaenda kuHong Kong. Takasvika kuHong Kong tikabatirwa zvakanaka tichitogara paAirport Hotel yekuHong Kong. Patiri kugara ipapo vachimirira kuti vanzwe mamwe masignals ndege yechitara chayo yakasangana nazvo chizocontinue tichiya kunoku ndozo ah, ndandisina ah, ndozvakaitika 2007 ndaenda kukenya ndikushanda ndinofarira okay purpose yangu number one ndeku bringer a smile to every face. Number two ndeyekubvisa marwadzo kune munhu wese wandenge ndasangana naye. Saka dzimwe nguva kungokukwazisa kuti makadii zvamuri kuchema zvichaita kunounza zambuko. Anditi. Ko no zvine nyaya yewo kuchikoro uh, psychology takutoita zvekuti tinonzwisisa sei ma, ma genetic vulnerabilities atinawo nekuda kwema backgrounds edu muenzaniso ndewekuti unogona kunzwa kuti ah kumba kwana kwana basekuru vangu vese vanofa nebp unza ah munhu akapiwa ah mainini vafa munhu anobva ati ah It's obvious it's BP asati audzwa. It's sugar. Kana kuti mhuri yese iri pama ARVs. Ma, ma genetic vulnerabilities anotipa ma mental health disorders because you're always anxious. Musi unotemwa nemusoro unofunga kuti kaya kakope kaye kemusha medu. How do we move in? Ukanzwa kuti mwana uyu akangotamba tamba akangobhoiwa nevamwe, they attempt suicide. So now I'm, I'm, I've moved to look into mental wellness using uh, biomedicine and our bio, uh, biological environment and relationship in relationship with the trees ndozvandave kuita but still kubatsira vanhu kuti vanhu vave nani pane zvandinenge ndakavaona vakaita yekukenya ndakabva sa nhasi Ndaifanira ndandine ticket rekubuda mu Nairobi air ticket but ndangonzwa nemwe munhu pana vanhu pana vanhu varikuenda ku ku border Tanzanian border I was like ah whoa kunotendeka netsoka I would love to experience that and it pan pandaigara kata ah, iwe road yauri kufambisa inonetsa famba and people will be doing whatever whatever ndarara Ndangonoona kana ichizosvika muZambia Zambia is next to my country and vanhu vakazoda kuenda mangwana acho vakatadza kubuda panhu pataigara mukibhera nenyaya yekuti kwanga kwatanga matribal wars aye thats december 2007 So zvinondipotsa handina zera nazvo. Asi uyezve munhu wandinofambidzana naye kuti nhasi ta ta tavaka rimwe chete nedare raanonomisa nokuti hando rimwe randinogona iroro vaya vanoziva kuti ainini ndine, ndine zviroto ndinorota ndichidai Ndine chipo chakati chandisinganzwisi kuti chinoenda nekupi. Ndinotanga newe as, a, as an individual tichienda munuclear family tichienda kuiyo biological background iyoyo kuti haasingori maanxiety issues yekuti handigone kugara ndisina bute because you can't be stable without it so tikapedza kunzwisisana kuti hazvinei nezve nezve nezve anxiety uyu mudzimu chaiwo chaiwo ndinobatsira munhu ane mudzimu akagara zvakanaka akablenda into the modern world like i did ndaifanira kugara musango singagone kuverenga chigara chikumbirira mvura which was okay i have friends who are still doing it but ndinotenda vabereki especially vanamai vangu nababa vangu vaiti aiwa tinogamuchira asi mwana anga aite sei nekuti ndozvakaitawo vamwe vana sekuru pare vakatanga pare ava ukazotarisa kuti ah sekuru vangu vaine mudzimu here vange vange vasina saka ndo midzimu yatinoda inotipa zvakanaka maskills tichiblenda nevamwe Chinhu chekutanga tinokupa pekugara. Takupa pekugara kunenge kuine vabatsiri vangu ini. Vabatsiri vangu vanokuratidza kuti kana uri kuda kuona vatete usati watombosvika unenge uchitofanira kuziva nguva dzavanooneka Havawanike nguva dzese dzese vanoshanda nedare remvura saka vanoshanda nedova the morning dew right so morning dew inowanzopera by 9 by 9 ndenge ndasara zvangu ini ndapanyama ndakutongokudaisa zvekutandara anditi asi ivo chaivo chaivo nekuti one avauye ndisina kugeza uye kugeza kwacho ndinogeza zvinotobhowa zvekuti Ndofunga kuti handifungi ndinoziva kuti hutano hwangu my general wealth and general happiness is in masses of water I am a hydrotherapy queen ndika ndikaita zvii zvinondirwadza ndikaenda pandinongoona mazimvura akati kuu kana pandinozorohwa nemazipopoma haa I feel like I'm in heaven ndozvinoita kubasa kwangu kwandikaendera kuchikoro Ndinoshanda nevanhu vanenge vakasangana nema problems, ma trauma victims, vanenge varohwa, vanenge vadii vanenge vadii. Pane dzimwe nyaya dzekuti unoti haa this will never see justice and even if ndikashare nemamwe ma therapist zvatinomboita haa ukaremerwa unogona kushare neumwe. My own solace imvura saka nyangwe yashona yekugeza iyoyo ndoida yakawanda. Saka handiti matare ndisina kugeza and handiti matare acho ndadya handiti ukauya makuseni hazvinei kuti une chekukwanisira here une mari kana kuti hauna unofanira kubatsirwa mutemo 30 to 40 minutes is not much it's not much so after that time yandenge ndichigeza inini I have not met this person right apinda mudining agadzirirwa ati ase ndotanga kuudzwa zvaavinga tichitozora mafuta if, if, if i need ndichipfeka hembe dzangu ndinozongonomuti makadi henyu and then uh, uh, the, at times i chant some, some words to invite vanatete in the space Ndiri kutotaura pano mavingwa ana vanhingi kuridzi kwavo kune here zviviri zvitatu zvamungade kuita se ah, okay and then i say something and then i ask them to be in the present moment and they come they communicate with that person's ancestors and get us get me the feedback that i then tell this person so i'll be like an intercessor